Саумысыз мөхтәрәм милләттәшләр, сез НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Биредә сәләтле кешеләр үзара көч сынаша, сез аларны карап, үз бәягезне бирәсез. Минем исемем Илья Шәяхмәтов һәм бүгенге кунагыбыз белән танышыйк. Әссәламә галәйкүм, Фәния ханым. Галәйкүм әссәләм, Ильяс. Ничек кәйфләрегез?
Аллага шөкер.
Э, безнең тапшыруда инде э, нинди генә кунаклар булмады, җырчылар да, гармон уйнаучылар да, башка-башка э, әллә нинди сәләт күрсәтүчеләр дә булды. Шулай да менә шундый жанрда килгән кунак булмады әле дисәң, дөрес булыр миңа калса. Беренче итеп үзегез турында сөйләгез әле. Тумышым белән Тукай районы Биклән авылыннан. 95 нче елда тормышка чыккач, бик матур табигатьле Кызыл Чапчак авылына кайтып урнаштык. Хәзер инде менә 26 ел шул авылда яшәп ятабыз. Э, эшләвем инде минем күрше Түбән Чаллы авылында 15 ел була менә озакламый китапханәдә, китапханәче булып эшлим. Клубта да эшлибез инде бергә, клуб белән берлектә эшлибез. Менә шул китапханәдә эшләгәнлек беләндер дип уйлыйм инде миңа бу талант дип әйтимме нәрсә дип сәләт дип әйтимме инде килгәндер дип уйлыйм инде үземчә. Бәетләр язу белән шөгыльләнә башладым бит инде. Шөгыльләнә дип бит инде ул, шөгыльләнү түгел инде ул. Илхам килгәндә үзеңнең эчке хис-кичерешләреңне язып, кәгазьгә язып төшерү дип уйлыйм мин аны. Яшь чагымда, мәктәптә укыган вакытларда, 7-6 классларда шигырьләр дә язгалыйдыр идем инде. Ул вакытта бит инде теге чынлап торып э, публикага чыгардай шигырьләр булмагандыр дип уйлыйм инде. Шунлык белән минем шигырь язганымны белмәделәр. Менә кияүгә чыккач инде балаларым тугач, балаларым мәктәптә укыганда минем Эшемне дәвам итеп диеп әйтим микән инде, алар шигырь яздылар, күп кенә конкурсларда катнаштылар, кызым бар, минем улым бар. Алар инде хәзер зурлар, оныгым да үсеп килә инде, Аллага шөкер, 3 яшь була менә. Алар күп конкурсларда катнаштылар, шул шигырь язулары белән Әлмәттә уздырылган Сандугач сайрар җирем конкурсында Саҗидә Сәйманова премияләрен алып кайттылар алар. Шигырьләр язып.
Шигырьләр язып, әйе.
Разил Валиев үткәрә торган Конкурста катнашып, икенче, өченче урыннарны алдылар тоже. Бу э, шундай. Сез үзегезнең балаларыгызны әйтәсез? Минем балаларым, әйе. Ә үзем мин шигырьләр белән бик нык менә шул мәктәп вакытында гына шөгыльләнеп э, язып алдым да инде. Нар тукталдым. Менә бу бәйт язу инде миңа әти әнием үлгәннән соң, вафат булганнан соң дип әйтсәм инде килде. Әтиемә ике ел булганда әниемне озаттым. Менә шул әниемне озатканнан соң, октябрь аеның 26 числосы иде ул. Ноябрь аенда инде күңелгә килгән хисләрне кагазьгә төшердем. Ул бәетләрем кызганычка каршы теге кагазьгә язылмаган булгандыр инде. Э, социаль челтәрдә контактта куелган иде, контактта югалдылар. Теге ну югалдылар инде контактта булганлык белән. Болай күңелдә әз-әз генә калган сүзләре генә бар. Аннан соң инде дусларга, туганнарга шулай менә язгаладым инде. Ничек дип әйтим, ул бәет язу заказ буенча язу шикелле түгел бит инде ул. Күңелдән чыгадыр. Күңелдән чыга инде ул.
Ул күбрәк менә миңа мин төнлә йокларга яткач уйлап ятам. Ничек булды икән бу кеше белән, ничек менә авырып, ничек бөтен нәрсәсен уйлап ятасың да. Кайвакытта төнлә торып язып куям инде мин моны. Ә кайсы кеше әйтә инде, менә минем туганым шулай үлгән иде, син аңар бәет яза алмассың микән? Андый нәрсә юк ул. Ул э, кешене чыннан да белергә кирәк, димәк. Ул кешене ерактан гына булса да, нинди дә булса, өлешен белергә кирәк дип уйлыйм мин үземчә. Таныш булырга кирәк ул кеше белән, әз генә булса да. Но заказга язу дигән нәрсә, мин бөтенләй аңламыйм ул заказга язу дигән сүзне.
Шынан да бейт жанр ол бик ауыр жанр, үзенчәлекле, шитрекле. Ә ни өчен гади шигырьләр язмыйсың? Аларда күңелдән чыгалар бит. Гади шигырьләр бар инде алар, аны алар беренчерен. Бик күп түгел. Нишләптер менә бәйт минем күңелгә якынрак дип әйтимме соң инде. Аларны язуы ничектер минем өчен Кеше сөендерү дип әйтим инде мин аны. Менә кеше бит инде туганын озаткач бик нык кайгыга бата. Мин шушы юлларны язып, кайсы берсенә менә җибәрәм, э, телефоннан җибәрәм, язып җибәрәм кәгазьгә. Алар инде елый-елый рәхмәт укыйлар миңа. Син безнең хисләрне әйтеп бирдең бит дигән э, сүзләр әйтәләр инде алар миңа. Әйдәгез, э, мин дә аңлар өчен, тамашачыларыбыз да чүт кенә аңлар өчен бер бәетегезне укып китсәгез иде. Бу бәетем инде минем күпләргә таныш булган Гөлназ Даутовага язылган бәет. Ул инде күп җырлар авторы. Безнең күрше Югары Чаллы авылында яшәп, күп еллар яман чир белән көрәшеп, якты дөньядан киткән ханым өчен язылды инде бу. Бисмиллахи лә иләхи җитәр корбан гаете, Мин әйтәмен, сез тыңлагыз, Гөлназ дустым бәете. Яман чир белән көрәштем бик күп еллар буена, Инде бүген кереп яттым Җир анамның куенына. Яман чир алып китте шул Мине якты дөньядан. Дусларым, сезгә дәшәмен, Калдырмагыз догадан. Әнкәй, әткәй, туганнарым, Кызым калдылар елап. Табигать тә яшен түкте, Яңгыр озатты елап. Туганнарым, әнкәй, әткәй, Кызымны сез какмагыз. Мин юк диеп рәнҗетмәгез, Яманнардан саклагыз. Кызым, бәбкәм, күп елама, Су эчендә ятармын. Каберемә гөлләр утырт, Чәчкә булып атармын. Көнчыгыштан кояш чыкса, таңнар ата диярсез. Капкагызга кошлар кунса, Гөлназ кайткан диярсез. Барчагызга әйтер сүзем, кумагыз дөнья малын. Сәламәтлек сатылмый шул, булса да кесә калын. Әткәй, әнкәй, туганнарым, күршеләрем, дусларым, барчагызга рәхмәт әйтәм, инде бәхил булыгыз. Гөлназны озаткан көнне чынлап та Яңгыр яуды, аңа тикле бик аяз, матур көннәр иде. Чынлап торып, шундый талантны яңгыр күз яшьләре белән озатты инде. Урын оҗмахта булсын. Урын оҗмахта булсын. Әйе. Әйе, яхшы кеше иде, конечно, безгә бик нык булышадыр и төрле яклап.
Ярар, без аны искә алуыбыз инде. Дога булып барып ирешсен инде аның өчен әти-әниләренә. Сабырлык бирсен Ходай. Рухы шат булсын.
Рухы шат булсын, әйе. Э, ә менә сезнең шушы жанрыгызны, сезнең менә нәкъ бәетләр язуыгызны берәр тәнкыйтьләүче кеше булдымы? Э, ни өчен бәетләр, яз дөнья турында, чәчәкләр турында шундый диюче кеше булмадымы? Юк, андый сүзне әйтүче юк әле хәзергә. Миңа наоборот менә киресенчә дип әйтим инде. Үзебезнең клуб җитәкчебез дә синең бик Әйбәт чыга бит бу, чынлап та. Син нишләп башта язмадың моны, дип йөри инде ул. Әйдә шигырь язып карыйк әле, дим әйтәм, Венера, шигырь язып булмый бит ул, язып карыйк әле, дип әйтеп кенә. Ул бит мәйтәм, күңелдә булырга тиеш, илһам килергә тиеш аның өчен. Ярар, берәр илһам килгәнендә шигырь дә яза башларсың әле, дигән сүзләрне әйтүчеләр бар инде. Ә болай тәнкыйтьләүчеләр юк. Андый сүзне ишеткәнем юк әле, начар, менә нишләп алай яза икән, дигән сүзләрне әйтүче юк әле. Ә ничек илһамланасыз сез? Менә ничек килә ул сезгә?
Ничек дип әйтим инде, менә төрлечә була инде ул. Кайвакытта табигатькә чыгып утырам да инде уйланып утырам менә. Менә нәкъ шушы темага, нәкъ шушы шәхес турында шулай булып чыга бу. Ул әгәр дә инде сразу аларның вафатыннан соң булган булса, именно шулар турында уйлыйсың. Ә менә бүтән чакта инде чыгып утырасың, уйланып утырасың, утырасың дагын, күз алдына килә башлый үткән гомерләр, Танышлар, дуслар һәм шулар арасында шушы дөньялыктан киткән кешеләр күз алдына киләләр дә кайвакытта инде шулар турында сүзләр китә, кереп китәм, ак кәгазьгә төшерәм, Нар тагын уйланып утырам. Ул сразу гына менә бер минут эчендә языла торган әйбер түгел. Шулайдыр шулай.
Кай вакытта икешәр, өчәр көн үтә, кай вакытта инде менә Түбән Чаллы авылында авыр чирдән соң Өлеп китте безнең январь аенда танышыбыз. Аны озатып кайттык һәм инде мин 15 минут эчендә аңа бәет яздым. Андый вакытларда була. Ул күңелгә бик якын кеше иде, минем туганым, минем хәлемне белмәгән вакытта да ул Айнур абый кереп, үскән ничек хәлләрең, алга табамы дип менә авыр вакытымда миңа хәлемне белгән кеше иде ул. Юк, туганымнан да якын дип әйтсәм дә ярый. Беренче укучыгыз кем соң сезнең? Менә укып кара әле диюче кешеме? Укып кара әле диюче кеше кызыма әйтәм инде мин күбрәк. Кызым ничек булган? Бу әйтерлек шул кешегә җибәрерлекме, шул кешегә бирерлекме бу бәйт дип. Кай вакытта инде ул төзәтмәләр кертә, әни бу төше менә бу төше шабытмый кебек, берәр ничек үзгәртеп булмыймы аны дип. Һәм инде клуб җитәкчебез э, Венера бик зур критик безнең. Синең бу төше дөрес түгел бит, әйдә менә болай итә әле син аны дип әйтергә мөмкин. Ну, аның сүзенчә, кайвакытта була, кайвакытта юк, менә шулай калсын әле дим дә, шул килеш калдырам мин аны. Кызыгызга алайса һәм Венера ханымга кайнар сәлам җибәрәм. Әйе, Венерага, Венерага, туганнарыма, балаларыма, барсына кайнар сәлам. Мине шулай поддержать итеп торганнар өчен рәхмәт. Ә, бүгенге көндә менә кадр артында калды зур папкагыз, ничә язылган бәйтегез бар? Алар инде барлыгы унҗиделәп булырга тиеш, но менә әйтеп торам, контактта битемне югалтканлык белән бер бишесе юк. Берәр ничек кайтарып булмыймы? Менә юк.
Берничек тә булмый. Балалардан да сорап карадым, сезнең контактта калмаган мул диеп. Бер икесен генә восстановить итеп булды, менә шул бишесе чынлап торып юк. Ярар, кайтарырсыз әле. Шулай дип өмет итик. Шулай дип өмет итик, әйе.
Әйдәгез әле тагын бер Бәетегезне укыгыз әле.
Монсы инде моның бу бәйтем минем күптән түгел генә юл транспорт халәкәтендә вафат булган коллегабыз дип әйтим инде мин аны Галия ханымның 23 яшьлек улы вафат булды. Шуңа багышлап язылган бәйт. Бисмиллахи ләйләхи бәйт шулай башлана. Бу бәйтем яшьли киткән исламга багышлана. Әнкәй мине тугач тынла ак биләүгә биләгән, Төннәр буе дога укып, озын гомер теләгән. Кемнәр генә күпсенгәндер минем гомеркәемне, Егерме өч яшемдә үк күрдем караңгы гүрне. Хәләл көчем белән эшләп, алган идем машина, Кем уйлаган җитәр диеп шул машина башыма. Әткәй, әнкәй, күз яшьләре түкмәгез иртән кичен, Кайчагында әнкәй бәгырем тыңламаганмын, кичер. Эй, дусларым, сезгә сүзем, кумагыз машинада, Җавап бирәсе була бит ни булса да Ходайга. Чапчак Каенлы юлында чыкты минем җаннарым. Узган чакта сәлам биреп узыгыз дускайларым. Җомга көнне кереп яттым мин караңгы гүрләргә. Әнкәй көндә су сипяме бүлмәдәге гөлләргә. Тәрәз кыегына кошлар кунса, ипи ваклап сип, әнкәй. Ак күбәләк булып җаным кайтыр, тәрәз ачып керт, әткәй. Абый, сиңа соңгы сүзем, тыңла әткәй-әнкәйне. Зурлар начарлыкка әйтми, ишет алар әйткәнне. Йөзләреңдә ислам нуры балкый дидең әпкәем, сагынганда дога укы, бәхил бул әбекәем. Эшләнәсе эшләр калды, калды бит күп планнар, инде начар искә алмагыз, сау булыгыз. туганнар.
Чыннан да җәмәгать юлларда сак булыгыз. Инде бигрәк тә эфир белән кулланып әйтик әле, урамда суытты, тәгәрмәчләрне алыштырырга вакыттыр. Үзебезне һәм якыннарыбызны саклап яшик җәмәгать, барыгызга да юлларда иминлек телибез. Менә э, туганнарга бит инде бу килеп ирешә бит бит инде бу. Әйе. Менә нинди кайт авазлар кайтканы бар туганнардан. Туганнардан елый-елый шалтыратулар инде. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Типләр шалтыраталар инде миңа бөтен өстәлен. Ул э, ничек тәэсир итә микән аларга? Тынычландырамы алар ничектер? Менә бу соңгы бәйтемне язгач, Галия инде миңа шалтыратты. Җаныкаем, бик зур рәхмәт сиңа. Шушы бәйтне укыгач, күңелләрем тынычланып киткән шикелле булды бит. Рәхмәт, рәхмәт дия дия җылы-җылы шалтыратты инде. Бөтен апаларга җибәрдем ди, апалар да бик зур рәхмәт әйттеләр сиңа, диде инде ул. Тынычланалардыр дип уйлыйм, чөнки инде ул ничектер бар, менә мин үзем дә язгач, тынычланып киткән сыман булам. Ул кеше уже минем турда яхшы фикердәдер дип уйлый башлыйм инде мин. Ничектер күңелне юатып җибәрәдер инде. Әйе, әйе, менә шулай кебек тоела инде минем үземә. Ну, былай кешеләрдән начар сүзләр ишеткәнем юк.
Алайса менә моны бит инде шушы интернетта гына, папкада гына калдырырга ярамыйдыр бит инде. Һәрбер язучы, каләм э, тибрәтүче ниндидер җыентык чыгара. Сезнең андый ниятегез юкмы? Юктыр дип уйлыйм әле мин хәзергә, мин аңа әзер түгел. Үземне шулай дип уйлыйм. Чөнки минем балаларымның шигырьләрен чыгарырга дип йөргән вакытларым булды. Балалар, юк, әни кирәкми дигәч, тын тукталып калдык. Ә бәетләр инде ул торсын кәгазьдә генә, миннән соң бәлки Кем дә булса ул бәетләрне күтәреп укып, бәлки инде җыентыклар чыгарырлар. Шулай да э, сезне интернетта табып, калган бәетләрне укып була ялгышмасам, әйме? Бар, бар, әйе, контакт челтәрендә бар.
Фәни ханым, чыннан да бик э, үзенчәлекле жанр, чыннан да бик авыр жанр. Әйе, авыр, чынлап торып авыр инде, әйе. Э, сезгә уңышлар телибез, бик э, кирәкле эш миңа калса. чыннан да шундый авыр хәлдә кешеләрне тынычландырасыз, юатасыз. Үзегезгә дә саулык, сәламәтлек телибез. Инде тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итеп, сезгә дә Фәния ханымның иҗаты ошаса, тавышларыгызны бирсәгез була. Бу эфирны карап, мине таныганнарга барыгызга да бик зур сәламнәр җибәреп калам һәм инде юлларда сак булыгыз, авыр чирләр китсен, бу чирләрдән арыныйк.